Salam gadyrdan ildeşler. Ýetip gelen täze iki müň on sekizinji ýyl bilen siziň hemmäňizi gutlaýaryn. Bu täze ýylda size täze bereketlerini, şatlygyny we parahatlygyny bersin diýip siziň üçin dileg edýärin. Siziň kalbyňyzda we maşgala ojagyňyzda çyn Rebden bolan bagtlylygy üpjün etsin diýip arzuw edýärin. Her bir ynsanyň bagtly bolmagynyň çeşmesi, esasy Rebbiň Özüdir. Ony tanamak arkaly, Onuň her birimiz üçin maksadyna düşünip, ajaýyp Halasgär Isa Mesihe iman etmek arkaly, çyn bagtlylyga ýetip biljegimizi bize Hudaýyň Mukaddes Ýazgylary öwredýär. Biziň alyp barýan gepleşiklerimiziň maksady hem şudur. Şonuň üçin, geliň, Ýazgylary öwrenmegi dowam edeliň we Ýahýanyň Hoş Habary kitabynda Isa Mesihi haça çüýlänlerinden soň näme bolandygyny we Isa Mesihiň ölendiginiň subutnamalaryna seredip geçeliň. Köp adamlar Isa Mesihiň haça çüýlenip öldürilendigine ynanmaýarlar. Eger Isa Mesih Hudaýdan gelen pygamber bolsa ýa-da Reb Hudaý bilen bir bolan biri bolsa, onda näme üçin Hudaý onuň öldürilmegine ýol berer diýip soraýanlar hem bar. Ýa-da käbir ynançlarda Isa Mesih hakykatdan ölmedi, Jaýlanmady hem, direlmedi hem diýip öwredýärler. Isanyň ýerine başga birini haça çüýläpdirler. Ýa-da Hudaý başga bir şägirdini Isa meňzeş ýaly edip, onuň haça çüýlenmegine ýol beripdir we Isany bolsa diri ýanyna alypdyr diýýänler hem bar. Ýa-da Isa ölmändir, soňam ýaşapdyr we soňra başga bir ýerde ölüp, jaýlanypdyr diýip ynanýanlar hem bar. Emma biz Isa Mesihi tanajak bolsak, Isa ýaşap geçenden soň alty ýüz ýyl ýa-da ýedi ýüz ýyl soňra orta çykan maglumatlara, kitaplara ynanman, Isa Mesih baradaky esasy çeşme, Injile esaslanmalydyrys. Injil bize Isa Mesihiň haçda ölendigini, jaýlanyp, soňra üçünji güni direlendigini aýdýar. Bulary hakykat esasynda öwrenmek biziň üçin wajypdyr. Çünki Isa Mesih baradaky hoş habaryň, ýagny biziň imanymyzyň esasynda Isa Mesihiň ölmegi, jaýlanmagy we direlendigi iň esasy iman diregi bolup durýar. Isa Mesihiň dünýä gelmegi, onuň eden işleri, hatda ölümi we direlişi hem Hudaýyň biziň üçin görkezen merhemetidir, danalygydyr we gudratydyr. Bu sebäpden Isa Mesihiň resuly Pawlus bularyň wajypdygy barada ine şeýle diýýär, Heläkçilik ýolundan barýan adamlar üçin Haç baradaky habar, ýagny Isa Mesihiň ölendigi baradaky habar akmaklykdyr. Emma biz, ýagny gutulyş ýolundan barýanlar üçin, bu Hudaýyň gudratydyr. Emma çagyrylanlar üçin, ýahudy ýa-da ýahudy däl, parhy ýok, Mesih Hudaýyň gudraty we danalgydyr. Isa Mesihi tanamak, ine, bu sebäpden gaty wajypdyr. Çünki ol Hudaýyň biziň üçin bolan gudraty, danalygy we merhemetidir. Eger biz bular barada hakykaty biljek bolsak, onda biz dünýädäki başga maglumatlara ýa-da dinlere däl-de, Hudaýyň Ýazgysy Injil esasynda we hakyky taryhy maglumatlar esasynda öwrenmelidiris. Geliň, ilki bilen Isa Mesihiň nädip jan berişini we soňra jaýlanyş taryhyny Injiliň Ýahýa bölüminden okap geçeliň. Ýahýa on dokuzynjy bap, ýigrimi sekizinji aýatdan okap başlarys. Onsoň Isa ähli zadyň tamam bolup barýanyny bilip, Mukaddes Ýazgylaryň berjaý bolmagy üçin, Suwsadym diýdi. Esgerler sirkeden doly küýzä bir esgini batyryp, käkilik otunyň baldagyna daňdylar-da, içirjek bolup, ony Isanyň agzyna ýetirdiler. Isa sirkeden dadyp, Hemmesi berjaý boldy diýdi we başyny egip, jan berdi. Şu okan aýatlarymyzda ünüs bermeli zat awtoryň bize Isa Mesihiň durmuşynda, hatda ölüminde hem Mukaddes Ýazgylardaky öňünden aýdylan pygamberlikleriň köpüsiniň jikme-jik berjaý bolandygyny bize bildirmek isleýändigidir. Mysal üçin, Ýahýa şu ýerde Isa Mesihiň suwsandygyny we oňa içirjek bolup ajy sirke berendiklerini we bu barada öňden Zeburda aýdylan ine bu sözleriň berjaý bolandygyny bize görkezýär, Güýjüm küýzäniň döwügi dek gurady, Dilim-de kentlewgime ýapyşdy. Çünki ölüm topragynda Sen meni goýduň. Isa Mesih Rebbimiz çeken beden taýdan ejir-ezýetleri netijesinde we iň esasy hem biziň günälerimizi Öz üstüne alanda Hudaýyň şöhratynyň, Onuň mukaddesliginiň Isadan uzaklaşandygy üçin, ruhy taýdan ezýet çekmeleri Ony suwsatdy. Ol hyzmatyny başlan wagty suwsapdy. Bu wagt ýerdäki işini, hyzmatyny bitirip barýan wagty hem iň soňky gezek suwsady. Ol biziň gelejekde suwsamazlygymyz üçin suwsapdy. Esgerler Isa Mesih suwsanda, Oňa bir damja suwy hem mynasyp görmediler. Oňa suw bermän, öt ýaly ajy bir sirke berdiler. Bu bolsa, ine bu pygamberligiň berjaý bolandygyny bize görkezýär. Olar nahar ýerine maňa öt berdi, suwsanymda sirke içirdi. Ýazgy bize pygamberlikleriň Isa Mesihiň durmuşynda şeýle berjaý bolandygyny görkezmek bilen, Onuň Halasgär Rebdigini tanap-bilip, iman edip, Hudaýyň ajaýyp gutulyşyna we Isa Mesihdäki bereketli ýaşaýşyna eýe bolmagymyzy isleýändigini bize görkezýär. Pygamberlikleriň maksady barada ýazgy bize ine şeýle diýip düşündiriş berýär, Pygamberler siziň üçin taýynlanan bu halas bolmaklyga doly düşünmäge çalyşdylar we bu merhemet dogrusynda öň pygamberlik etdiler. Olaryň kalbyndaky Mesihiň ruhy, Onuň çekmeli ejirleri we ejirlerden soňky şan-şöhraty barada owaldan äşgär etdi. Olar bularyň nähili we näwagt boljakdygy barada mukaddes ruhuň näme görkezýändigini aňlamaga çalyşdylar. Şonda bu habaryň pygamberler üçin däl-de, siziň üçindigi aýan boldy. Häzirki wagtda bolsa, gökden berlen hoş habar size mukaddes ruhuň gudraty bilen wagyz edilýär. Bu zatlara hatda perişdeler-de düşünmäge çalyşdylar. Hatda pygamberleriň hem garaşan we perişdeleriňem düşünmäge çalyşan bu Isa Mesih baradaky hoş habaryny eşitmek biziň üçin nähili bagtlylykdyr! Eger siz biziň bu gepleşigimiz arkaly ýa-da başga ýollar arkaly Mesihiň hoş habaryny eşidýän bolsaňyz, Bu size Hudaýyň aýratyn bir mümkinçilik berýändiginden alamatdyr. Ýazgy bize Isa Mesihiň jan berendigini aýdýar. Isa Mesih ölmedi diýen ýalan maglumata ynanýan bolsaňyz, onda hakykaty bilip, Mesihiň jan berendigine ynanyň. Sebäbi Isa Mesih ölende hem özi üçin ölmän, biziň günälerimiziň bagyşlanmagy üçin, biziň Hudaýyň öňünde kabul edilmegimiz üçin, biziň Rebbiň gowulygyny, söýgüsini, rehim-şepagatyny, süýji bereketli durmuşyny dadyp görmegimiz üçin, Isa Mesih ajy ölümi, ezýetdir ejirleri datmaly boldy. Sebäbi Hudaý akyla sygmaz, aňk ediji söýgi bilen, özüni söýmeýän, günäleriň içinde bolan, nälet astynda bolan bizi, biz ynsanlary, söýdi. Şonuň üçin hem özüniň iň gymmatly, özünden bir bölek bolan Isa Mesihi biziň üçin ölüme tabşyrdy. Hudaýyň bu çuňňur söýgüsini we Mesihiň ölüminiň maksady barada Hudaý Ýazgyda şeýle diýýär, Hudaý dünýäni örän söýenligi üçin, Özüniň ýeke-täk Ogluny, ýagny Isa Mesihi, berdi. Ol muny Isa Mesihe iman edenleriň hiç biri heläk bolman, baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi. Hudaý Ogluny dünýäni höküm etmek üçin däl-de, eýsem, dünýä ol arkaly halas bolsun diýip iberdi. Oňa iman eden höküm edilmez. Emma iman etmedik eýýäm höküm edilendir. Sebäbi ol Hudaýyň ýeke-täk Ogluna, ýagny ruhy manyda Ogly bolan Isa Mesihe iman etmedi. Isa Mesihiň janyny bermeginiň maksady Oňa iman edenleriň günäniň gulçulygy astynda, näletinde galyp, bu dünýäde hem betbagtlykda heläk bolmak we bakyýetde hem jähennem odunda baky heläk bolmakdan halas etmek üçindi. Isa Mesihiň biziň günälerimiziň tölegi üçin ölendigine, gurbanlyk guzy kimin mukaddes ganyny dökenine iman eden heläk bolmaz. Ahyretde hem höküm edilmez. Muny bilmek we bu hakykata ynanmak nähili ajaýyp zatdyr! Isa Mesih jan berenden soň nämeler bolup geçendigi barada ýazgydan okamagy dowam edeliň. Şol gün Taýýarlyk günüdi. Ertesi bolsa esasy gün, Sabat günüdi. Şol sebäpden Sabat güni jesetler haçda galmaz ýaly, ýahudylaryň baştutanlary Pilatdan haça çüýlenenleriň injiklerini döwüp, jesetleri aşak düşürmegi haýyş etdiler. Şonuň üçin hem, esgerler baryp, ilki bilen Isanyň gapdalynda haça çüýlenen birinji adamyň, soňra ikinji adamyň injiklerini döwdüler. Emma Isanyň ýanyna gelenlerinde, onuň eýýäm ölendigini görüp, injiklerini döwmediler. Muňa garamazdan, esgerleriň biri naýza bilen onuň böwrüni dildi. Şo bada ondan gan bilen suw çogduryldy. Muny gören adam şaýat boldy. Onuň şaýatlygy hakdyr. Ol siziň iman etmegiňiz üçin, özüniň dogry sözleýändigini bilýändir. Bu iş onuň ýekeje süňki hem döwülmez diýen Mukaddes Ýazgylaryň berjaý bolmagy üçin boldy. Mukaddes Ýazgylaryň başga bir ýerinde bolsa, Olar özleriniň deşim-deşim edenine serederler diýilýär. Şu taýda ýene dindar ýolbaşçylaryň ynsabynyň hem ölüdigini görýäris. Isa Mesihi günäsiz ýere ölüme höküm edilmegini gazanyp-da, bu wagt dinleriniň Sabat güni düzgünini berjaý etmegiň aladasyndadylar. Sabat güni ýetip gelýändigi üçin we Pesah baýramynyň iň wajyp baýramçylyk günüdigi üçin haçda ölen adamyň galmagyny islänokdylar. Bu sebäpden, haçdakylaryň injiklerini döwüp, tiz ölmäge kömek etmegi soradylar. we jesetleri aýyrmak islediler. Hudaýyň şöhratyny, söýgüsini, rehim-merhemetini bir gyra itip, ynsanyň öz şahsy şöhraty, men-menligi, maksady üçin bolan dindarlyk, iman däp-dessurlary Hudaýyň öňünde puşlukdyr. Biziň her birimiz, hatda imanly bolubam, Belki-de nähildir ruhy hyzmatçy ýa-da ýolbaşçy, ruhy çopan ýaly wezipedir hyzmatlarda bolubam, kalbymyzdaky isleglerimize, maksatlamyza, arzuw-höweslerimize, niýetlemmze ünüs bermesek, şeýle bu Mesihi höküme beren dindarlar ýaly bolup bileris. Olar hak Hudaýy bilseler-de, Hudaýyň Mukaddes Ýazgylaryny jikme-jik okap öwrenseler-de, wagyz etseler-de, dini däp-dessurlary şeýle yzygiderli berjaý etseler-de, bularyň baryny Hudaýyň şöhraty üçin, Onuň maksady üçin etmän, öz şahsy bähbitleri üçin jan çekip, ýürekleri Hudaýdan uzakda galan adamlardylar. Gadyrdan imanly doganym! Sen näme üçin jan çekýäň? Ruhy hyzmatyňy kim üçin edýäň? Öz abraýyň, magsadyň, şöhratyň üçinmi? Ýa-da Hudaý üçin? Hudaýymyzyň elini däl-de, onuň kalbyny, ony begendirjek zatlary, ýagny Hudaýyň şöhratyny, Patyşalygyny we Onuň dogrulygyny çyn kalbymyzdan doly isläp, olar üçin ýaşalyň. Eger taryha dolanyp gelsek, soňra esgerler beýleki garakçylaryň injiklerini, süňklerini döwdüler. Emma Isa Mesihiň eýýäm ölendigi üçin onuň süňklerini döwmediler. Bu bolsa bilşimiz ýaly, Isa Mesih baradaky Ýazgylardaky başga bir, ýagny onuň gurbanlyk guzy kimin biziň günälerimiz üçin öldürilip, süňkleriniň döwülmejegi yşarat edilip aýdylanlaryň berjaý bolandygyny bize görkezýär. Bilşimiz ýaly, Isa Mesihe biziň Pesah guzymyz hem diýilýär. Pesah näme aňladýar diýmegiňiz mümkin. Pesah diýmek ýewreý dilinde bolup, sowlup geçmek ýa-da sowa geçmek diýmegi aňladýar. Hudaý ysraýyl halkyny Müsüriň güýçli, elhenç patyşasy faraonyň elinden Gulçulykdan azat edende, Müsüriň üstüne on sany bela getiripdi. Şol belalaryň onunjysy ölüm belasydy. Müsür ýurdunda ilkinji doglan çagalaryň hemmesine ölüm bir gijede gelip, janlaryny alypdy. Emma bu beladan ysraýyl halkynyň gutulmagy üçin Hudaý olara bir çykalga beripdi. Ýagny, näme etmelidi olar? Ýaş bir guzyny alyp, ony öldürip, onuň ganyny bolýan jaýlarynyň gapysynyň söýelerine çalmalydylar. We bu gan, jan almaga gelýän perişde üçin, şol gan çalynan öýden sowlup geçmek nyşanydy. Bu üçin soýulan şol guzynyň hiç bir süňki hem döwülmeli däldi. Muňa meňzeşlikde, Hudaý Isa Mesihiň dökülen ganyny iman bilen kabul edenlere ölüm belasyny, höküm edilmek we heläkçilik belasyny getirmez. Bular ondan sowlup geçer. Hatda Isa Mesihiň süňkleriniň döwülmändiginde hem biz Mesih baradaky şaýatlyk we tassyklama görýäris. Şeýle köp subutnamalar bolsa-da, Isa Mesihi ret etjekmi? Ýa-da kabul edip, Onuň seniň hem günäleriň bagyşlanmagy üçin ölendigine iman edip, Ondaky ebedi ýaşaýşa eýe boljakmy? Mesihiň ölendigi bilen bagly taryhda ýene bir üns bermeli zat, Isa Mesihiň injiklerini döwmeseler-de, onuň böwrüni naýza bilen dilendikleri. Şol wagt ol ýerden gan bilen suwuň akandygy aýdylýar. Bu kiçijik bolsa-da taryhy şaýatlyk we maglumat käbir adamlaryň Isanyň ölendigini ret etmäge çalyşyp, Isa haçy çüýlense-de, ölmän galypdyr. Ölmän özünden giden Isany gabyrda goýupdyrlar we soňra ol özüne gelipdir diýýänleriň bu ýalňyş düşünjelerini puja çykarýar. Mysal üçin, eger Isa Mesih ölmedik bolaýanda hem, beýle böwrüniň naýza bilen dilinmegi, şeýle gan we suw akmagy onuň diri galmagyna hiç hili mümkinçilik berenokdy. Ondan başga-da, müňlerçe adamlary şeýle elhenç ölüme sezewar edýän rim esgerleri adam öldürmegi gowy bilýärdi. Hiç kimi haçdan diri düşürmäge ýol berenokdylar. Başga bir tarapdan bolsa, Isa Mesihiň böwrüniň şeýle naýza bilen deşilmegi ýene bir Isa Mesih baradaky pygamberligiň berjaý bolmagyna getirdi. Bu barada Zakarýa pygambere şeýle aýan bolupdy, Olar özleriniň deşim-deşim edenine, ýagny maňa serederler. Nowbahar ogly üçin ahy-nala çekýän ýaly ajy gözýaş dökerler. Isa Mesihiň böwri deşildi. Belki, ol ýerden onuň gursagynda adamzat üçin şeýle köp çuňňur söýgüden doly ýüregi görnendir. Belki-de, ol ýürekde seniň, meniň we oňa Reb we Halasgär diýip ýüzlenjek her bir imanlynyň atlary görünmez harplar bilen ýazylandyr. Hudaý üçin iň gymmatly, iň ýakyn bolan, Hudaýyň akyldarlygy, gudraty, merhemeti we söýgüsi bolan Isa Mesih seniň we meniň üçin jan berdi. Onuň bedeni kesim-kesim boldy, böwri biziň üçin dilindi. Gadyrdan illeşim, mähriban doganlam! Belki-de sen, Meni Hudaý söýmeýär, Ol menden razy däldir ýa-da meniň hiç hili gymmatym ýok diýip oýlanýansyň. Belki-de durmuşyňda söýgini, gymmatyňy, bagtlylygy bu dünýeden, adamlardan, puldyr baýlykdan, at-abraýdan gözleýänsiň. Ýa-da Hudaýyň söýgüsini, gutulyşyny, bereketini, ýagşylygyny gazanmak üçin nähilidir bir dine baş uransyň. ýa-da dindarlyk bilen Hudaýyň razylygyny, söýgüsini gazanmaga çalyşýansyň. Ýa-da belki-de, hatda Isa Mesihe ynanýan diýip-de, Onuň saňa bolan söýgüsine şübhe edýänsiň. Ýa-da Oň söýgüsi saňa ýeterlik däl ýaly duýulýandyr. Eger bularyň biri sen bolsaň, onda Isa Mesihiň seniň üçin ölendigini ýatla. Onuň ezýetlerini, Onuň bu ezýetlere çydandygyny, Onuň jan berişini, mukaddes ganyny seniň üçin dökendigini ýatlagyn. Ol bularyň baryny, heniz biz günäkärkäk, imansyz wagtymyzda, Hudaýyň duşmanlary wagtymyzda Ol biziň üçin janyny gurban berdi. Bu bolsa Onuň biziň üçin bolan çäksiz söýgüsiniň subutnamasydyr. Indi biz Oňa iman edip, Oňa boýun bolup, Onuň şöhraty we maksady üçin ýaşamaga borçludyrys. Isa Mesih ölenden soň, Onuň jaýlanandygyny bize Ýazgy öwredýär. Onsoň Isanyň şägirdi bolan, ýöne ýahudylardan gorkup, muny ýaşyryp ýören arimatiýaly Ýusup onuň jesedini haçdan düşürip almaga Pilatdan rugsat sorady. Pilat oňa rugsat berdi. Ol baryp Isanyň jesedini haçdan düşürip aldy. Ozal gijäniň içinde Isanyň ýanyna baran Nikodim hem Ýusup bilen biledi. Nikodim Jemi agramy iki put bolan garyşyk mür bilen aloý alyp geldi. Ol ikisi Isanyň jesedini getirip, ýahudylaryň jaýlama adaty boýunça ony ýakymly ysly ýag sepilen kepene doladylar. Isanyň haçy çüýlenen ýerinde bir bag bardy. Ol bagda heniz hiç kim jaýlanmadyk bir täze mazar bardy. Şol gün ýahudylaryň Sabat gününe taýýarlyk günüdi. Şonuň üçin mazar golaý bolansoň, Isanyň jesedini şol mazarda goýdular. Bu okap öwrenenlemizde biz iki sany adamy görýäris. Arimatiýaly Ýusup we Isanyň ýanyna gijäniň içinde baran mejlisiň agzasy bolan Nikodim. Resul Ýahýa bular baradaky käbir maglumatlara ünsi çekýär. Ýusup Isanyň şägirdi bolupdy. Emma irki wagtlarda ýahudylardan gorkup, gizlin ynananlardan biridi. Nikodim hem Isanyň ýanyna gije baryp, ol bilen ýakyndan gürrüň edipdi. Onuň iman edendigi açyk aýdylmasa-da, Nikodemiň bu eden hereketi we başga bir ýerde hem Isanyň tarapynda bolup eden hereketi onuň hem gizlin bolsa-da imanlydygyny bize görkezýär. Olarda Isa Mesihe bolan çyn ynamyň bolandygy üçin, olar özleriniň ynamyny uzak wagtlap gizlin saklap bilmediler. Wagty we pursady gelende, Ýusup bilen Nikodim Rebbi Isa Mesihe gulluk etdiler. Ýusup bilen Nikodim bu wagt özleriniň ýigrenilmeginden, yzarlanmagyndan, belki-de, beýik wezipesinden kowulmagyndan hem gorkmadylar we Isa Mesihiň jesediniň jaýlanmak wezipesini berjaý etdiler. Olar baryp Pilatdan Isa Mesihiň jesedini soradylar. Isanyň iň ýakyn şägirtleri gorkup gaçyp gidipdiler we bu wezipäni berjaý etmäge güýçleri we ýagdaýlary ýokdy. Ol şägirtleri gamgynlyk, gorky we umytsyzlyk gaplap alypdy. Hudaý bolsa bu wagt başda gizlin imanly bolsa-da, soňunda Rebbe bolan söýgüsini we hormatyny görkezmäge milt eden Ýusup bilen Nikodemi bu wajyp işde ulanypdy. Isa Mesihiň bir baý adam üçin niýetlenen bir mazarda jaýlanjakdygy pygamberlik edilipdi. Bu pygamberligem berjaý boldy. Arimatiýaly Ýusup baý adamdy we bu mazar onuň maşgalasy üçindi. Emma ol ony Rebbi Isa Mesihiň jaýlanmagyna berdi. Nikodim bolsa otuz kilograma barabar gymmatbaha atyr ysy ýaglary Isa Mesihiň jesedi üçin alyp geldi. Nikodim hem, Ýusup hem bu wagt Isa Mesih üçin öz at-abraýyny hem, emlägini hem orta goýup hyzmat etdiler. Çünki Isa Mesihiň gadyr-gymmatyny bilýärdiler we Rebbine gulluk etmek we Hudaýyň maksady üçin ýaşamak wagtynyň gelendigini bilipdiler. Gadyrdan imanly doganym! Belki-de sen hem Ýusup we Nikodim ýaly Isa Mesihe iman edip-de, bu imanyňy gorkudan başgalardan saklaýansyň ýa-da saklansyň. Netijede Rebbe gulluk edip bilen dälsiň. Onuň islegini berjaý edip bilýän dälsiň. Emma eger bizde çyn iman bolsa, onda Ýusup we Nikodim ýaly, gizlinlikden çykyp, Reb Isa Mesih üçin ýaşamaga mümkinçilik hemişe-de bardyr. Eger bu seniň islegiň bolsa, onda Reb Hudaýdan batyrgaýlyk we güýç we mümkinçilik sora. Hudaý, elbetde, jogap berer. Isa Mesih haçda iň soňky demini alyp, jan berende, Hemmesi berjaý boldy diýipdi. Hakykatdan-da, Isa Mesihiň ýer ýüzüne gelip, Hudaýyň şöhraty we maksady üçin berjaý etmeli ähli zadyny Isa Mesih berjaý etdi. Biziň gutulmagymyz üçin, bereketlenmegimiz üçin, Hudaýyň bize berjek bagtly durmuşyna eýe bolmagymyz üçin, hemmesi Isa Mesihde berjaý boldy. Biziň çuň kalbymyzda gözleýän bar zadymyz Isa Mesihde berjaý bolýar. Sen Oňa iman edýärmisiň?